Helo, fy enw i yw Milly Jones. A fi yw Isabel Edwards. Hoffem rannu gyda chi ein gweledigaeth ar gyfer ein hysgol, Ysgol Bro Dynefwr. Hello, my name is Milly Jones. And I am Isabel Edwards. We would like to share with you our vision for our school, Ysgol Bro Dynefwr.
Mae'r byd yn newid yn gyflym tu hwnt ac fel pobl ifanc rydym yn tyfu'n gynyddol bryderus am y lefel yr ymateb i hyn. The world is changing at an alarming rate and as young people we are growing increasingly concerned at the level, the level of response to this. Yn Ysgol Bro Dynebwr, rydym wedi penderfynu gwthio'r newid hwn ein hunain. Ein nod yw bod yn ysgol gynaliadwy y dyfodol. At Oscar Bros yn Ewyr, we have decided to drive this change ourselves, we aim to become the sustainable school of the future.
Yr hyn a geir yw lle ble ceir datblygiad yr economi crwn. I wneud hyn, bydd rhaid i ni fynd i'r afael â'r broblem ar sawl ffrynt ac fel sefydliad cyfunol, fel ysgol ac fel gwlad.

Mae llawer o atebion ar gael fel storio dŵr llwyd ar gyfer tynnu dŵr toiled, mewnosod paneli solar a thorbyniau gwynt, sicrhau ein bod yn mewnosod dyfeisiau egni isel ac yna addysgu ein cyd-ddisgyblion amdanynt. Waste reduction will be key to reducing our carbon footprint and this will involve careful resource management. There are lots of solutions available, such as grey water storage for flushing toilets, installing solar panels and wind turbines,

Er mwyn i'r syniad hwn ei hun fod yn gynaliadwy, mae angen i ni gynnwys cymaint o bod o bobl â phosibl. Mae hyn yn cynnwys y gymuned leol. In order for this idea itself to be sustainable, we need to involve as many people as possible, this includes the local community.
Trwy agor ein drysau i grwpiau a sefydliadau lleol, ein nod yw bod yn rhan annatod o dalgylch Brodyn Efor, gan roi'r ysgol yng nghalon y gymuned. Through opening our doors to local groups and organisations, we aim to become an integral part of the Broughton Efor catchment area, placing the school at the heart of the community. Rydym am rannu ein cyfleusterau cyfredol a newydd bethau cyffrous. Cyn bo hir, byddwn yn medru cynnig pwyntiau gwefru'r cerbydau trydan i'r ymwelwyr. Bydd ein hardal newydd sbon i ddysgu yn yr awyr agored ar gael i ysgolion cynradd a thai preswyl lleol, er mwyn annog cyd-weithredu ar draws y cenedlaethau. We want to share our current facilities and excite in innovations.

In September 2022, we need to be ready for the new curriculum for Wales and our plans will help us achieve this. Trwy'r amcanion hyn, byddwn yn cyflawni pedwar pwrpas sef dysgwyr galluog, uchelgeisiol, cyfranwyr medrus creadigol, unigolion iach hyderus a dinasyddion egwyddorol gwybodus. Through, through these objectives, we will achieve the four purposes of developing ambitious, capable learners, enterprising creative contributors, healthy, confident individuals, and ethically informed citizens.
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi bod yn brysur yn creu'n hardal ddysgu awyr agored. Yn y pendrawn, bydd sawl, bydd sawl maes dysgu wahanol yn ogystal â'r gymuned ehangach yn ei defnyddio. Bydd yn cynnwys pymtheg gwely uchel, dwy dwnnel poli, lloches dysgu, siedi storio, wal gelf 150 medr, gardd synhwyraidd, ardal cadw gwenyn, gardd heddwch a llwyf a llwyfan perfformio. Rydym yn gobeithio gweithio gyda'r gymuned er mwyn i cyfleusterau hyn fod ar gael iddyn nhw yn y dyfodol.

garden and a performance stage. We hope to engage with the community so that these facilities become available for them in the future.
Ein ffocws cyfredol yw ei llwyfan y Dderwen. Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth wedi bod yn adeiladu llwyfan perfformio awyr agored ar fan eithaf y grefft. Rydym yn gobeithio croesawu ysgolion cynradd am ein dalgylch i gymryd rhan mewn perfformiadau ar y cyd yn fuan. Rhaid i ni ond godi'r arion arian i ffitio'r to. Our current focus is on our Oak Tree Stage, the Centre for Alternative Technology in Machynlleth, have been building a state of the art outdoor performance stage.